Felly, dyn ni'n di sôn o gwbl am y fedal ryddiaeth. Na chwaith am Obl Goffa Daniel Owen. Dwy gyfrol, gan ddwy, wy'n siŵr na fydden nhw'n mynd i fi'n dweud, wraig eifed. Pobl sydd wedi bod yn sgrifennu Ers blynyddoedd yn ei tawelwch, Bet wedi cyhoeddi dwy nofel eisoes ar ôl iddi hi ymddeol i bob pwrpas a dod o hyd i'r amser i sgwennu, a Jane hefyd wedi bod yn gohebu ac yn gwneud gwahanol bethau ers blynyddoedd. Ac o'r diwedd dyma nhw nawr yn mentro anfon i gwaith i'r Eisteddfod a chael y clod y maen nhw'n haeddu. Mond i fi, dwi'n meddwl, ti wedi dechrau darllen Cracie a chael blas eithriadol arni hi. Mae hi y math o nofel y dylech chi fod yn mynd â hi oma a'i darllen hi mewn pnawn, fwy neu lai. Does yna ddim byd, mae yna ormod wedi cael ei wneud o'r busnes nofel yn llawn o wyddoniaeth a daeareg. Nofel yn llawn o bobl yw hi. Nofel am y cracie sydd yn ymddangos mewn cymdeithas pan fo pethe yn mynd ar chwal? Wel, dwi 'di darllen tair tudalen, a dyna 'di'r argraff ydw i'n gael yn syth ydy, mae yna gymeriadau ofnadwy o ddiddorol yma. Oes. Y mae rhywun isio gwybod, yn sicr fydde, dyna fydda i'n neud dros y dyddiau nesaf. Ac mae Bet fel um, cyn athrawes yn Llangefni yn sicr wedi nabod i phobl. Ond fel yn Llangefni, fel yn Llanelli, yr un math o gymdeithas a'r un math o bobl ydyn nhw. Mae hi'n nofel hawdd iawn i darllen, ond nofel sydd hefyd yn mynd i roi rhywbeth i chi gnoi cil arni hi wedyn. Dyw hi ddim am ffracio, iawn? Nid nofel am ffracio mohoni hi. Rhyw fath o esgus bachyn ar y wal yw ffracio er mwyn hongian côt yn nofel deuluol. Felly, dwi'n deud hyn achos mae yna bobl sydd yn mynd i ddweud, ww, nofel wyddonio, wyddonol, dwi'n mylicio pethau felly. Ac mae'n bwysig bod ni'n deud, na, peidiwch â bod â ofn hon, dyw hi ddim yn nofel am wyddoniaeth. Ond mae hon yn gasgliad lle mae yna ddigon o wyn. Eto, dyn ni'n mynd nôl at, at um, linell myrddin am beidio sgwennu at ddiwedd y dudalen. Yn fan hyn, yn llythrenol felly, mae yna ddigon o le i'r geiriau anadlu. A mae yna bobl, dwi wedi clywed pobl ar y maes yn mynd, oh, Blincin llên micro eto. Ond, heb fod yn amharchus, dyma'r union math o gyfrol y byswn i'n cadw yn y mag er mwyn darllen tra mod i'n aros yn y, yn y goleuadau traffig. Dwi'm yn mynd ar y bus, neu fyswn i'n neud hynny. Ond pan fyddai'n mynd yn ôl nawr, da chi'n mynd cael chwarae efo'ch ffôn, nac dach, ond da chi'n gallu darllen un o'r rein, tra bod y goleuadau'n newid. Does na'm dirwy am ddarllen llyfr. Does na'm dirwy. Swn i'n awgrymu bod chi'n tsecio rheolau'r ffordd mawr cyn gwneud hynna. Na, dwi'n credu bod hi'n saff. Dych chi'n bod, dwi'n dwi teithio nôl ymlaen trwy llefydd fel Gelli Gemlyn. Mae'n cymryd oriau i fynd trwy'r goleuad y traffig yn fanno. Os ych chi'n gallu metro... Yn enwedig pan mae'r bobl yn darllen o'ch blaen chi.
O, oh, gwych. Ie, yeah, wel, dwi'n byw ar gyrion Abertawe. Dwi'n gwybod beth yw goleuad y traffig a traffig. Ond ella, os ydych chi'n byw yng nghefn gwlad Cymru a'r un golau traffig yma, ydych chi'n ei herio, peidiwch â gwneud be dw i'n gwneud. Ond os ydych chi'n byw mewn dinas, croeso i chi i herio hi a'i chadw hi wrth law, um, er mwyn bod yn, yn destunol neu'n amserol, maen nhw chydig bach fel scampi y byd rhyddiaeth, yn dyn nhw? Y darnau um, um, yma. Ond maen nhw'n eich bodloni chi yn y pen draw, chymod, beth, beth bynnag beth udodd Ifor a Bryn am Scampi yn y gorffennol, ac englynion fatha Scampi, mae yna lot o brotein mewn Scampi, ac mae yna lot o gig yn rhai o'r darnau bychan yma. Oes, mae yna rai o hyn, swn i'n Os dwi'n cael trafferth yn eu disgrifio nhw fel llên micro, dweud gwir, dwi'n meddwl bod yna dipyn mwy o, o gig ar esgyn rhain yn nhw. Mae rhain bron yn rhywbeth rhyw hanner ysgrifa. Ydyn. Ydyn, ysgrifa, fyswn i ddweud, ydyn nhw, ysgrifa creadigol, felly. Um, mae nhw, um, wrth gwrs, mae, mae, mae nhw i gyd dan deitl sy'n enw lle, um, a llawer iawn o'n llefydd hynny yn, yn y gogledd ddwyrain, a dwi'n meddwl bod hynny yn, yn, yn reit werthfawr, felly. Um, mae yna dipyn o'r, or darren sôn am, am Yym, er enghraifft, am drychineb Gresford, a mae, mae tafodiaith y Gogledd Ddwyrain yn sawl un ohonyn nhw. Yym, a mae yna yym, awdur yma sy, sy'n reit graff, felly, yym, yn, yn gweld i mewn i yr um, ffasâd teuluol er, uh, a'r, a'r pobl yma sy'n twyllo hunain, trio twyllo pawb arall. Um, mae, mae'n mynd reit, reit graff at, at yr yr yy y twyll yna sy sy sy rhwng pobl ag ei gilydd. Dwn i ddim faint ohonoch chi yma sy'n gwrando sy wedi darllen un o'r ysgrifen neu'r neu'r straeon hira yn y gyfrol. O'n i'n rolio yn y nglannen chwerthin gyda'r un o'r enw Dinbych. Do, do.
Yym.
Mae gen i ofn mod i'n hwyr, meddai Kate. Roedd rhyw hen lafna drwg yn reidio'i beicio at allan i'n hi er gwaetha'r ffaith mod i wedi dwrdio go hallt sawl tro o bellach. Cadw twrw'n dragwyddol maen nhw a dychryn fy nghi bach i. Dwn i'm beth sy ar lafna ifanc yr oes hon. Chi'n clywed delwedd llais Kate Roberts yn ei chyfnod Dinbych yn dod drwodd mewn talpiau yn fan'na, dych chi. Mae'r stori yna reit feiddgar mewn ffordd, achos dych chi'n meiddio rhoi llais yn nghenau pobl eraill, lly, a wedyn, hynny ydi, yr, yr hyn sy'n amserol am hwnna, mewn ffordd, ydi ymateb Kate i, um, i'r hyn sgyn Alan Llwyd amdan hi'n cycusa'n gyn-wraig, a mae Kate yn dod yn ateb, um, Jane, uh, Dwi'n meddwl Jane Edwards 'di honna sy- sy'n gofyn iddi. Um, o, rwy'n cofio rwan, Cusen gan wraig oedd yn ddigon hen i fod yn fam i mi. o, swsg gyda chi felly, nid clamp o snog. Mm. Oh, yeah. Mae'n ma, ma, yeah. ma, ma ddiddorol, de. Mae'n ma, ma, ma gwneud i rywun feddwl, lle. A mae rhaid i fi ddweud yn y pwynt yma, fel merch ddeugain a phump mlwydd oed, tasa pob merch sydd wedi cusanu merch arall yn cael ei owtio gan Alan Llwyd, fasa yna ddim gwragedd hetero-rywiol ar ôl yng Nghymru. Ond dwi, dwi'n meddwl bod... hon oedd un o fy hoff yy, ddarnau i yn y gyfrol. A hynny, dwi'n meddwl, oherwydd, chwed, mae'n... Mae'n ofnadwy o ddyfeisgar a gwreiddiol, a mae hynny, a crafog hefyd, a mae hynny'n amlygu cryfderau yr awdur, dwi'n meddwl, sef yr, yr, yr gwreiddioldeb yna a'r um, gallu i ddod at destun neu at sefyllfa gyffredin o ongl cwpl wahanol. Ia, yndi. Yym.
Fel cyfrol o len micro, dwi'n meddwl ella bod hi'n diodda' ychydig bach oherwydd ma' sawl un o'r o'r darna' yn dibynnu ar dro yn y gynffon yn y diwedd. Mm. Ac wrth... Ma' gynnoch chi yym tua hanner cant o ddarna' ma'n siŵr a ella bod y fformiwla 'na'n ca'l 'i defnyddio chydig bach gormod ond ond eto ma'r sefyllfa'n newid bob tro fel ti'n deud a ma'r yym yr yy yr weledigaeth 'na, y weledigaeth glir yym y- yn dda a ma' ma' 'na y- mynd dod yn ôl at y stori Dinbych 'ma ma' ma'r llythyr ma' Kate yn sgwennu at at y- Ebonwr Llwyd wedyn yym ma' mae o'n berl. Nid wyf am yn snachu am y cofiant a luniasoch amdanof, ond gwnaethoch i mi deimlo fel ffowlyn ar farmor cigydd wedi ddibrifeddu.
Ni allaf felly lai nag ysgornio. O, am air gwych ydw e. Am air Kate Roberts aidd. Am air i roi Alan Llwyd yn ei le, mae'r nai ofn. Um, un peth oedd fel rhywun o'r de, ond sydd â theulu yn hannu o'r gogledd, o'n i'n deall beth oedd ystyr bryncir. a dinas sy'n lle gwybod mai lle y mae Mart mm. ynddo fe yw Bryncir. Ond falle bod na elfen lle mae angen chydig o esboniad um, er mwyn llawr, llawn werthfarogi rhai o'r cerddi hyn i Gymru ben baladr. Chydig mwy o osod golygfa well, o bosib, ond eto mae'n anodd oherwydd bod yna gynildeb aruthrol yma hefyd. Falle taw, taw um, mynegau yn y cefn fydde angen mm. i'r lleoedd yma a rhyw fath o um, frawddeg fach am bob un ohonyn nhw. Ac felly pan fydd uh, Gwasgar y Gwalch yn mynd am yr ail argraffiad, mae e'n rhywbeth i ystyried, achos maen nhw yn werth i darllen. Dyna un o'r elfennau llai llwyddiannus yn y gyfrol o'n i'n teimlo oedd uh, yr enwau yma a'r ffaith bod nhw'n cael eu cyflwyno mewn, uh, yn rhefn yr wyddor, mm. sy'n hynny di, mae hwnna'n ffordd rhyfedd yn harro i beth bynnag, fel ffordd rhyfedd o osod trefn ar y rhain. Felly, fel darnau unigol, mae nifer fawr o'n nhw'n gweithio. Ie. Ond... Fella mod i'n... Wel, ella nad oes angen, ond rhyw chwilio ydw i am rhyw unoliaeth sy'n neu rhywbeth sy'n rhedeg drwyddo nhw i'w dod nhw at ei gilydd i'w gwneud nhw'n gyfanwaith. Dwi ddim yn teimlo hynny o gwbl, achos dwi'n dwi gallu gweld y bus yn dilyn y mynegau yn um, enwau lleoedd neu un o'r llyfrau hyn, ac mae'r ffaith i bod nhw mor random a hynny yn creu rhyw, rhyw um, mm. ffrwydrad bach o gyffro yno chi. Um, yn yr un modd ag yma um, Elfyn Lewis yn peintio i beintiadau ffrwydrol oherwydd bod enw lle yn ei gyffroiau. A does ganddo fe ddim syniad yn aml iawn lle mae'r enw, enw y lle, Mond yr enw sydd yn, yn peri iddo fe wneud. Wel, mae Jane Jones Owen wedi mynd un cam ymhellach oherwydd mae yna berthnasedd rhwng y lle a'r hyn mae'n sgrifennu. Ond mae'r llefydd i gyd yn bodoli y tu hwnt ac i'w chlaw amser a, a daearyddiaeth, yn dyn nhw. Maen nhw'n codi ni at rhyw dir ychydig yn swreal. Mm. Ac mewn sawl achos, yr hyn ni'n ni'n cael, fel yn Dinbych, ydy a dychymyg wi ch'mod beth petase Kate ac Eigra a Jane Edwards a'r rhein i gyd yn byw mewn rhyw fath o gomiwn benywaidd yn, yn Ninbych. Bydde hynny'n ffantastig. A bydden ni'n gallu bwrw Alan Llwyd a'i debyg lawr i fyw yn y du. Os wn i'n symud i Ninbych ar ymhen tasa hynny'n digwydd. Chi'n dallt y iaith neu beth bynnag dwi'n barod iddo. Y camera teledu 'na, 'swn i'n cael big brother Cymraeg. Neu big sister. Big sister. Big sister Cymraeg os gwelwch yn dda, ie. A ma' hwnna'n mynd i ddod â fi at un pwynt dwi eisiau drafod cyn cloi. Dynion enillodd bob un o'r cystadlaethau barddonol tro yma, a merched ar y cyfan, oni bai am eithriad llachar Toni Bianchi, sydd fwyaf amlwg yn um, y cystadlaethau rhyddiaeth. Ac mae yna lot o feirdd yn beirniadu yn y cystadlaethau barddoniaeth sydd yn ddynion. Ac mae yna lot o feirniaid yn y cystadlaethau rhyddiaeth sydd yn ferched. A os na berig yn bod ni yn naill ai'n gwahaniaethu gormod ar sail rhywedd, neu yn bod ni'n dewis hen feirniaid sydd yn rhy sydd yn edrych gormod am y nôl o bosib, a bod i hagweddau nhw yn gwneud i ferched grinjan. A meddwl, ww, dwi'n Dydy'r eisiau. um, holl dyna am wn i. Dydy ddim yn rhywbeth sydd wedi digwydd am y tro cyntaf eleni, nag di? Nag di, na.
Mae'n ma rhywbeth sy'n sy digwydd hwnna... aml y duedd na i, i weld, o mae'r barddoniaeth yn rhywbeth, mae dynion o'n i'n neud rhywbeth eitha macho am y gynghanedd, ac yna merched yn sgwennu rhyddiaith. Felly, ella o bosib, dwi'n i'n ella bod chi'n awgrymu hyn, bod yna le i'r steddfod arwain yn fan hyn drwy gynnig testunau gwahanol sy'n mynd i'n newid um, y ffordd mae pobl yn meddwl am gystadlu, neu drwy chwilio am feirniaid cwbl wahanol o bosib, um, er mwyn trio newid y sefyllfa yna? Yr um, is-bwyllgorau llên sy'n cael cynnig y beirniaid yn gyntaf, ac wedyn mae'r panel llên canolog yn cael adolygu i dewis nhw. Mm. Um, a buodd angen adolygu dewis beirniaid Dimbych chydig bach yn y pwyllgor llên. Um, fe ddoes i allan yn teimlo fel Germaine Greer o'r pwyllgor hwnnw, achos mod i fanno yn deud Does gynnwch chi ddim merched yn beirniadu yn un man. Yeah. A mae rhaid, dwi'n credu, deud hyn, mae'n gwilydd o beth yn, yn 2013 yn bod ni'n dal i orfod atgoffa pobl nad oes Saunders Lewis yn dweud am wragedd ni all neb wybod, ydyn ni'n byw yn hyd i mwy, oherwydd mae gwragedd yn rhan o'r neb yna hefyd. Ac er mwyn annog y merched yn y timau talwrn i gamu ymlaen, i ddod hyd yn oed i gael eu lleisiau wedi clywed yn y cystadlaethau talyrnau, oherwydd i ni'n gwybod am feirdd gwirioneddol ardderchog sydd yn ferched sydd yn sgrifennu a dyn nhw ddim yn mentro am fod, fel wyt ti'n sôn, y diwylliant macho yma falle yn peri gormod o rwystir iddyn nhw. Mm, mm. Felly, chi sydd â chlysu ei glywed, os ych chi'n mynd i fod yn gwirfoddoli ar gyfer is-bwyllgor Llên Meifod, cofiwch am ferched sydd yn barddoni. Does dim angen i chi boeni, mae yna ferched gwych, eithriadol yn ymwneud â rhyddiaith, ond gwnewch yn siŵr eich bod chi'n cofio gofyn iddyn nhwythe hefyd, feirniadu, er mwyn annog holl bobl Cymru.